Machiegni uru kendo nyikwa Ramogi e chenro marwa mar Chike Luo. Wan e channel mar Corazon Kenya. Kawuono wachwa thuon wachwa maduong' en mwandu. Dhano kia ni mwandu en ang'o kata wach ni ji sani manyo mwandu but ng'ato kia ni mwandu no to en ang'o. Wan gi jaduong' ma bony fulonwa nyinge. Erokamano Corazon. Ikwaramogo Kajwang', ah, iluonga ni Okinja ma Kambo Jaote Juogi. Isebet kiwinjo chenro mag Okinja e redio Nam Lolwe kawuok Igot Ramogi, kata chon i Ramogi redio. Napuonje luo kite gi timbegi. Sani antie nam lolwe kama wapuonje juogi nego okinja kawuok e got Ramogi. Arwakou. Koro penjowa mokwongo, wadwa ng'eyo ni mwandu ni to en ang'o? Erokamano Kora Kora Zo. Jogi. Mm. Eh, Nyikwa Ramogi gimiluongo ni mwandu ji winje e yore mopogore opogore. Ah, Mwandu Kaka e kit Ramogi Ajwang' en e nyithindo to joma ng'eny to ing'e ni ong'eyo ni mwandu gin jamni, lope, ng'ama nigi pesa, gik mogero. To e kit Luo, ng'ama nigi mwandu en ng'a, en nyithindo. Nikech ing'e ni kiwuotho to ibiro neno kata kata ka idhi dhi chopo Kisumo to ibiro neno udi moger madongo dongo, mtokni. ndege be ineno ka fuyo malo. Gigo gin mwandu to gin mag nyithind ji. To onge ng'ama ne onyuol ka ni kode. Go kuom ranyisi, kidhi e i Muma, ibiro yudo joma ne nigi mwandu eka yudo giri. Mane iwacho ni joma nigi mwandu to Ayub no sani ing'e ni kudruok. Inyise ni siem na mwanduni ka. Kata kowacho ni ing'e ni. Ing'e ni punda ni mara to wuon punda dhi na tweyi nikech koduogo dak oyud gino but gikwaye onyalo luwo boyud. Koro mwandu king'iye matut to en nyithindo. Mano e mwandu ma kit nyikwa Ramogi Ajwang' ong'eyo maka joma neno kidwa ni mondo ibed gi mwandu to bedna gi nyithindo. Ing'e ni kinena gi nyi Kwawe wach mar komo nyuol, in kata mana gi nyithindo moko abich, kata king'iyo miyo moko mane ji ochayo chon, dala no to dala jo modhier, ineno kaka koro wabiro e gima mwandu en. Dala no dala man gi jo modhier ma ji nokawo ga ni kanyo odhier. Tiyudo ka ng'ato achiel owuok to kendo okelo mwandu kanyo. Koro iwacho ni ka ng'ane mineno ga ti mwandu nitie ni, chon ne onge gimoro. Koro ineno gima mwandu en, en nyithindo.
Koro i nyithindo ka inyalo yudo ka ng'ato nigi nyithindo mang'eny yes but kidok kar mwandu tikwano ni gionge nyithindo to nyuol
Ing'eyo ni piny wan kwang'eyo piny, Nyasaye nitie kaka pango gik Gima omiyo ineno ka joluo ne ok dwa ng'iyo mwandu ni gin udi moger, to mtokni, ndeke, ok gigo gin tie to ji neno ga ka mwandu to weg mwandu go gin ji. To chopo ga kama ma inyalo loso mwandu ma iwe ni in go kae to itho to ki iyiki. Kuom ranyisi ing'e ni higni mia achiel mokalo joma ne nigi mwandu ka ka ginyalo chier to ginyalo yudo ni kare ne gionge mwandu. Nikech inyalo tiyo kata iyudo ka dalani koro ji odhier ga ma kata joma ni kanyo mineno momaki gi gige gi kanyo tiende ni nitie kaka Nyasaye chiwo gi. Koro kama itemo ga kelo ni ng'ato nyalo bedo gi nyithindo to oonge go. Kineno kionge go tibet abeta gi kwe. Kwereni nosebetgo, kwereni nosebetgo to jok minenoga gogi ema ne wasuru ni jok machon. Koro Nyasaye nitie ga ka balance mwandu gi. Koro samoro nyakwar Ramogi didwar ng'eyo ni to mwandu ni biro nade? Iluo, mano ing'e ni koro ok wawach ogendni mamoko kaka mwandu biro, wan wang'iyo kaka mwandu jaluo biro. Jaluo mwandu ne biro yore yore adek. Mwandu biro kokalo kuom dichwo. Koro ng'ama dichwo nyalo ng'eyo ni to mwandu ni obiro nade. Ing'iyo anyuola gi. Ineno ka ng'ane en go. Nikech ok adwa nyakwar Ramogi obi nene ni asenyiso gi ni mwandu gin nyithindo. But koro gik ma nyithindo nigo go koro inyalo yudo ka. Ng'ama i odu, dala moro iyudo ka kineno dala ma ok ng'ato achiel ema nie gi mwandu, kine owadgi mocha to be nie go, ng'ama chielo ni be nie go, ng'ama chielo cha be nie go, mano ma dala. Kae mano mwanda yo ma mwandu biro ga achiel ma dala ma koro Nyasaye ogwedho dala. Aya nitie moro ma dhaki mobiro e sigana moni winjo sigana gi nyamgonde yudo mbari. Nitie mwandu ma koro dhaki mobiro go. En inyalo yudo ka dalano ng'at achiel emomeyo jomodong' gi jomoko madha madha kong'o biro ojre to ji oheroga wacho ni ng'ani nyaka bed ni gi jini. Ang'o momiyo en ma en go to jowadgi moko onge? Koro mano inyalo yudo ka en mwandu ma samoro dhako ema obirogo e dala. Koro dhakoni kirango thurgi tineno ka owadgi moro nigo, moro be nigi yie miwuoroga ni ng'ane ni to nigi yie motimore marach, moro bende ni kamano. Koro iyudo ka thur gi dhako kata ka liel otimore e dalano koro idhi ithur gi dhako iyudo ka gache lich kanyo kabisa, tiende ni dhako ema oa gi gicha kobirogo. Aya, nitie mwandu ma nyathi ma kelo ma kama nyithindo kware mogi koro onego ni. Ni gik moko miwinjo ka msungu kelo mag komo ni wala. Ha, an adwa dwa nyathi achiel, an adwa nyithindo ariyo, naonge kaka apidho gi. Tiende ni ng'ani en ng'ama osejwang'o Nyasaye. Bunge no onyalo dak gi tekre ma en mong'eyo ni nyathi onyalo puonjo bobed nadi but ng'ato ok nyal dak kama kidwaro kiwach mar mwandu kaka asenyiso gi ni mwandu en nyithindo te. Ok inyal dak kamano nikech nyathi kabiro to joluo ne wacho ni obiro gi sande. Koro nitie mwandu ma nyathi mabiro go, nyithindo minyuolo gi kinyuolo gi to ng'e king'ama ng'iye matut Nitie nyathi ma chieng' momak ich ni, ma koro en ich to ber ochako achaka neno. Kata ka wuon ne onge tich to ineno ka wuon oyudo kibarua, ineno anena ka gik moko dhi maber. Kata chieng' monyuole no koro ineno anena ka gik moko dhi maber. Mano nyiso ni nyathini onego inene gi mwandu. Aya, nitie kendo mwandu ma a ka neni. Iyudo ka onyuolu ji abich, ji ariyo nogo to ji adek onge go. Tiende ni ji ariyo gi oyudo mwandu kowuok ka negi, wuogi ma ka negi ema okelo negi mwandu. Koro mag dala ok nene kamano. Koro mano e kaka mwandu en.